Fa miarahaba antsika rehetra rehetra tonga amin'izao conférence izao a, izay karakarain'ny IS Alumni a. Ny lahatra resaka androany a dia momba ny orientation universitaire, orientation professionnelle des femmes sy ny entreprenariat. Dia androany isika manana intervenant anaky telo, izany hoe i Jenny a izay IS participante tany Zambie tamin'ny taona deux mille dix-neuf, Dia i Joyce nandeha tany Malawi tamin'ny deux mille dix neuf ihany koa, ary i Nasandratra izay nandeha tany Tanzanie tamin'ny deux mille vingt. Dia mialohan'izany rehetra izany aloha dia ataontsika i Madame Perpetua Rahotokelly Perpetua hampiditra sy hanazava antsika ny momba ny lahatra sakandroany. Ie. Ah, mankasitraka ny Onja, izay anisan'ny niasa alumni ihany koa. Izy ah, tamin'ny 2018 ah, izay nandeha tany ah, Rwanda. Dia alohan'ny hanombohana anazy dia azavaina amintsika aloha hoe inona moa izany hoe hiasa alumni izany satria mety voatonona foana izany ah, dia mety tsy ho fantatsika. Ny hiasa alumni ah, dia vondron'ireo ah, izay ah, mpandray anjara efa nandray anjara ao anivon'ny Yes Girls Movement. Ilay fifanakalozana moa dia fifanakalozana ho an'ny ankizivavy aty amin'ny faritra Afrika sy amin'ny faritra Azia. Dia misy firenena dimy ambin'ny folo moa izy ireo araka ny efa fantatsika. Jereo ary mankasitraka indrindra Perpetua a! Hoe hanombohantsika ny nazy izao izany an! Dia antsointsika Jenny izay nandeha tany Zambia araka ny tenenina teo an! Hamelavelatra amintsika ny momba an'izany hoe orientation universitaire. Hitarihako an'azy fotsiny an! Ny fanontaniana tiako apetraka dia hoe Amindry izany, inona no zavatra, ahoana izany raha hanao orientation universitaire izany, inona no zavatra ho ataon'ilay ankizy aorianan'ny bac, ahoana no hahafantarana an'izay, inona ohatran'ny hoe fiofanana mety aminy sy ny asa mahaliana azy, ahoana no hanampiana an'ilay ankizy mba hahitany an'izay. Ie, faly miarahaba antsika rehetra. Resahantsika voalohany araka ny tenenin'i Yonja teo ny resaka orientation universitaire. Izany hoe inona ny ataonao rehefa vita ny bac. Vita bac ve ianao tonga dia hiasa ve sa mbola vonona hanohy fianarana sa hanao formation. Resahantsika voalohany raha ohatra ka hoe hiasa. Dia inona ilay asa mila fantarintsika hoe asa ohatry ny ahoana no mifandraika amin'ny fianarana izay natao, ny bac, asa ohatry ny ahoana no mahaliana antsika, dia asa ohatry ny ahoana no ananantsika famoiza, fa, fahafoizan-tena bebe kokoa. Raha ohatra indray ary ka hoe amin'ny fianarana isika rehefa vita ny bac, fantaro aloha ny hoe inona ny sampam-pianarana tianao, satria raha tsy tiana ny zavatra iray dia tsy ho vita mihitsy ny hanao azy hatramin'ny farany. Tiana ve ilay filière? Karazana filière ohatra izao hoe ny économie, informatique, agroalimentaire, resaka gestion et management. Mila mahay misafidy tsara izany raha ohatra hoe iny no voalohany orientation-nao ao aorianao raha tsy mahay misafidy dia mety hidiso ny safidy dia misy ny réorientation izany hoe tokony manana safidy izany isika rehefa afaka bac any amin'ny trois classe de troisième na seconde dia efa tokony manana safidy hoe rehefa vita ny bac dia sa hanao an'izao na hanao an'izao. Raha ohatra indray hoe vita bacc dia hanao formation dia mila fantatra konko hoe inona ny formation ho atao. Misy manko ny karazana formation, formation initiale sy ny sisa ireny dia mila fantatra foana hoe formation mahakasika ny inona, io formation ataoko io ve mitondra ana amin'ny asa ohatry ny ahoana. Mila jerentsika tsirairay izany izay. Vao misy manana fanontaniana mahakasika an'izay? Sa atambatritsika amin'ny farany ny fanontaniana? Atambatritsika amin'ny farany angamba ny fanontaniana. Eny ary e. Mba omeo ho antsointsika i Josy hizarazara momba ny hoe orientation professionnelle. Ahoana izany no anaovana, matetika manko ny tanora andeha hitady asa no sahirana manao an'ilay CV e, ohatry ny ahoana manao lettre de motivation, ohatry ny ahoana ny mamoaka ny tena hoe hoe votoatin'ilay mandefa en avant ny capacité-ny rehetra rehetra. Ahoana indray ary no ahafahantsika manampy an'ireo tanora ireo hanao an'izay lettre de motivation na CV izay, mi-mettre en valeur ny tenany. Ie, manao ambalatsara, bonjour daholo aloha. Ilay izy moa resaka orientation professionnelle no resahana an, voalohany izany ny resaka orientation professionnelle, eo izany ny araka ny tenenin'i madame Onja teo hoe ny resaka CV sy ny LM, inona moa aloha ilay CV? Ny CV izany no tena hoe manamarina hoe iza marina ianao. Nefa izany amin'ny maha hoe avy nianatra ianao an, dia hoe andeha hiditra sehatra professionnel, tonga dia hoe ilay CV izany mila hatsaraina voalohany. Inona ny zavatra hosoratana amin'ilay CV? Eto izany tiako tsindriana kely fotsiny hoe Alohan'ny hoe hanoratra CV, tsy maintsy hoe zavatra marina manko no atao ao, hoe inona ny parcours nandalovana. Tsy hoe fianarana ihany ny atao ao rehefa hoe andeha hiasa, fa ny resaka formation izao an, tokony ampidirina. Izay izao no tsara hoe resahantsika eto eto ihany satria ny resaka CV an, tsy maintsy hoe ny parcours retraretra, zany hoe ny tiako tenena tsy afaka amorona zavatra tsy misy zany tsika, ny le izy zany resaka orientation professionnelle no ataontsika araka ny teneniko teo a, ny resaka professionnelle tena miatomboka hatrany am le fahavitana fahazahoana bac zany satria hitantsika rehefa ohatra hoe misy ny recrutement misy zany ny expérience takiana dia indraindray manko ny ankizy hoe tonga dia hoe miteny ah, ah za zao tsy manana trois ans d'expérience ohatra nefa zany ny zava-misy ny ankizy zany le ohatra hoe telo volana mitambatambatra matomboka amin'ny première année hatramin'ny cinquième année efa mahafeno taona le critère tadiavin'le olona iny dia le izy zany tsy voatery hoe zao koa hoe ny parcours ny fianarana nataoko dia tsy maintsy hoe mi se baser amin'iny ihany koa ny formation izay ataoko fa raisintsika ohatra azy io. Ohatra hoe nanao droit ohatra aho, dia tsy voatery hoe resaka droit foana izany ny ianarako. Izany hoe na dia manao droit aho, dia hoe hamafiso ohatra ny informatique, dia hamafiso ny resaka langue. Ie, tena tsara be mihitsy izay conseil rehetra rehetra izay, tena marina tokoa izany an! Izaho aloha tanora mba henoy ihany fa tena mety be izay conseil avy any amin'ny Joyce izay. Mankasitraka be dia be akia. Io, misaotra. Andehantsika hiresaka momba hiresaka momba ny entrepreneuriat izay atsotsika ny nasandratra. Faly miarahaba antsika rehetra aloha voalohany indrindra. Efa henontsika matetika ato ho ato angamba izany resaka entrepreneuriat izany. Ary tena miha mahazo vahana mihitsy izany izao eto Madagasikara amin'izao tsika miteny izao. Inona no atao hoe entreprenariat? Ny atao hoe entreprenariat dia famoronana orinasa anankiray. Izany hoe indry mihitsy no mitondra tetikasa anankiray hamorona orinasa ho an-dry, amin'ny alalan'ny projet an-dry izany. Izay no atao hoe entreprenariat. mpitondra tetikasa mitondra zavatra vaovao, izany hoe zavatra innovant izany. Izay izany ny atao hoe entrepreneuriat. Eny ary e. Mankasitraka be dia be. Izay izany moa ny tapany voalohany an. Raha ohatra misy fanontaniana mahakasika an'izay tapany voalohany izay isika dia afaka mametraka fanontaniana.